Wah, gara şintek. Bu jahat puluňy alýan men seň eliňde.
Essalawmaleýkim, Oguljan. Janyň sagmy, janyň sagmy, saglykmy? Hawa, saglyk baý dost. Samarkantda bir arzan maşyn goýupdyrlar. Şony göräýeli diýip jaň etdim. Näme maşyny?
Opel laý dost.
Eý, Opel münjek bolýaňmy? Dost, bize şolam bolýa. Aý, bolýa-ýa görmeli bolsa göräýek-de. Ýör dost. Ýör dost.
Seret dost, men Annamyradowlaň elinde kän işledim. Maşyny görenden göni tanaýan men. Şeýdip elime kakar edemde gowy däldi. Maşyn alaýmagyn. Ali, ine şu maşyn. Ha, şumy? Hawa, oda.
E, söýdän içindäki.
Hawa, ýan habarlaşanymyz bolmaly. Assalamu alaykum.
Gowmy ýagdaýlar? Salam alaykum ağa. Gowmy ýagdaýlar? Hawa.
Siz bilen habarlaşdym dämi? Hawa, hawa.
Oglanlar, maşynyň bahasy arzan diýip bara, onsumyz döwüp dur öýtmäň. Dwitel ýaga degenok. Maňa şu wagt zerur pul gerek. Gaty gyssanmaç pul gerek. Şoň üçin satyp otyr. Ynanaýyň. Ussa bolsaň göräý. Agam daşyndan-a ýaga degýäne meňzeýär oý. Näbileýin indi agam kemi bolmasa arzan bermezler sen maşyny galanam diýdarjan bolsun. Agam kemi bolmasa bolýa. Görüşdräýiň maşyny. Ýör içine münüp göreliň. Içine münüp gör. Maşyna söz ýok. Düşünýän.

Ýör didarja maslahatlaşyp soň geleýik. Dost, almadygyňy ol şo maşyny. Men saňa özüm tapyp berýän gül ýarak maşynlaý. Puluň tokgaja eliňde dursun seň. Men ýöräýeli, özüm maşyn tapyp berýän, puluň sowaý maňa didar. Bar dost, kömek et. Habarlaşýas.
Wah, garaş intek. Mujahat puluňy alýan men seň eliňde. Ýöne menem-ä eýderin, beýderin, düşünip duruň alaryn dost garaş. Eý wapşe-de, Çary ajaň eteýin-le.
Alo. Çarym, gowumy dost? Hudaýa şükür, gowy men. Dost, senlik bir iş şan, sroçnyça maşynyňam alyp geläý-de. Boldy, boldy, maňa gerek bolsa, barýan-a dost. Bolýar, sag bol.
Ine pikir geldi. Saňa reňk maşynyny saňa sokup Didarjan seň puluň eliňden alýan. Gowy Maryşkam. Ýaş näli? Çarjan maňa pul gerek.
Aý dost mende pul ýok. Pul bolsa berýän bilýän aga. Ýok laý çarym senden pul soraýan. Ýok laý didarda pul bar şu wagt. Maşyna pul üşüripdir. Hawa. Indi seň maşyny satýan ýaly edýär.

Agam, şu gün geçse, erte geçse. Hökman, hökman agam jan, sen ýat. Ýat agam. Eý agam jan, agam jan. Derdiňe derman. Derdiňe derman. Agam, birazajyk-a sabyr et. Hökman maşynymy satar. Maşynymy satar, bar gonjum şol Opeliň men. Agam, şu günlere salandan ahmyryny alaryn agam, ahmyryny alaryn!

Sen şowly bol. Sen üýtgäňok. Sen biziň aýlykdan çemçeläp ýygnan pulumyzy howa sowurdyň. Nirde? Hany maşyn? Hany zatlar? Sen maşyny alan günüň menem gaýdyp gelerin. Bägül men beýle bolar öýtmedim. Bägül!

Meni ne günlere saldyňyz?
Horlaý, näme eder gaýşyň jaňyny almak how? Ola ýok. Otur sen naharymyz bilen bolaly biz. Ola ýany. Işdäň kesmesene how. Bezukda goýdum. Nahar ýelde do. Ola ýok.
Ýerleý nesip edenden. Hany. Baý süýji duraýda ha.

Da da da da. Nesibe dagamlardan 10 adamlyk bar. Geçsene. Tagamy geň galdyr ya Rob Mantlay. Tagam geň gör ya şu zady gör. Hmm.
Lavmun güýjüli bu no.
Çary çary çary sen bir elin alaýda. Ala. Elini çuk edip dur.
Kim jaň edýär? Eý, dost, Didar, aýdýan-aw. Keýpiňi gaçyrmasan-aw, biz ýurtda goý. Hökman bir zat. Eý, wapşe-de polýoda goýsana şony. Dogry aýtdyň, dost. Hum, polýoda goýsam, ýüzem ýanmasyn-da şu telefonyň. Seýitden aýda. Kerwen, bir oglan durandyr. Çagyr şony meň ýanyma.

Agam howçulukly jan etdiň çagyrdyň. Sen geldiň we sroşna diýip hem çagyrdım seni. Sen begendireýin diýdim. Ne hem boldy begençli habar bolsa. Sana bir maşyna berdim. Sen meň üçin maşyna satdyň. Şu maşyn magam. Yo. Agam.
Has beýgrak maşyna mynasyp çynja. Ýör sana agarem maşyn görkezeyim. Ana şu maşyn. Sen meni ölümden halas etdiň. Sen meň ýeke jigimsiň. Agam nesip etsin.
Sag bol.
Saňa ýakasyn agamjan. Ana açary al, çagalaň bilen süýjülikde min. Arzuwymda agamjan, hany minip göreýin. Minip gör.
Gör göwnüňe ýaradymy.
Agam. Şu maşyn seňkidir, nesip etsin. Sag bol agamjan, Taňry ýakasyn agam, Taňry ýakasyn. Göwnüme ýarady agam. Janym jigim.
Garaşyp oturdym ahyr çykdy. Bägül klasdaş äri bilen maýlaşypdyr. Hany muny alyp bolmazmyka? Nirä barýarka? Bägül klasdaş gowumy?

Ay ayılış, ayılışam yok. Bahar edip kayttım.
Näme boldy? Ay yok o. Klafaş köpenýän zadyň näme gerek deregiň bolsa pul arkaýyn aýtgyn. Yok gerek de sağ olun. Köpenem yok. Klafaş bu gün agşam näme işiň bar? Ne bileyim.
Klafaş men seni öňden bäri haçandan bäri gowy görüp gördüm. Ben sana daganım yalar öydüp gördüm. Sakla diyen maşin. Bolýar Klafaş men

Beh. Çagram alan owaý elini eýlep gollar. Ýolçy eý Muhammedaro. Öňde otur. Şu näçe aýat ýatar? Sagat tapmasam bolmaýar.

Gowy maşynlar sygaýam, nesip etsin toýy. Beni Hudaý ýetirsin. Hä, jigim. Ýöne şonda gözüňi oýnakladyp, Opelime aldyrmadyň-aý, hä? Agam, pes düşünipsiň-aý sen şo taýda. Ol men näçe aýtdym-ow, jan dost, al şu maşyny, şundan gowy maşyn tapmardyň diýip, şunça aýtdym, etmedi-de. Oňa özi yrtgars oglan-ow, agam. Ol oglanyň özi yrtgars oglan. Maşyn alyp bilmedi diýsene. Puluna iýdi. Indem ökünip kellesini tutup otyr giç dänini. Näme haýry bar. Aý bolýa bolýa. Nesibesi bar eken gowy oglan aldy o maşynymam. Hudaýa şükür munam doganym sowgat berdi. Sizede Hudaý ýetirsin jigim. Sag bol agam. Başga gerek zadyň barmy?
Ýok agam janyň sag bolsun agam. Bolýa sag bol. Sag bol. Aý iýdiler-aý nesibelay. Opel satyp mersedes alaýar-ow.

Agam bir didarlaşaýynda şuň ýüzüni göreýinle.